Mũringa nĩ mũtĩ wa bata mũno he mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ mũirũ. Na gĩthũngũ wĩtagwo Sudan teak, naguo njĩra ya kĩratini wĩtagwo Cordia Africana. Mũringa nĩ mũtĩ wa kĩmerera gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Rĩrĩa mũtĩ wa mũringa wĩ mwĩthĩ, makoni maguo nĩ makoragwo me manyoroku. Wakũra ũkagĩa na makoni mena mĩgũtha. Mũringa nĩ mũtĩ ũringũraga na njĩra nene. Honge na mathangũ merũ nĩmaraihaga na ihenya. Ndũĩkaine na gũkahũka kwoguo ũgakorwo wĩ mũtĩ mwega wa kũhandwo kũrĩa andũ maikaraga na nĩ ũraihaga na ihenya. Mũngũrwa ũyũ nĩ wa kũrehwo nĩ nyoni. Mũtĩ wa gwĩkũria ta ũyũ ndũbataraga bataraitha gwĩkĩrwo thumu kana ona kũhuhĩrwo ndawa nĩ amu ũkaga wĩna ũgitĩri waguo na no ũgũgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Arĩmi na aramati a mĩtitũ nĩ moragio kũmenya mĩtĩ ĩno na kũmenya kũmĩthũrima. Ũndũ ũmwe wa kũrora nĩ kana mũtĩ wĩna mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ tũtambi. Wa kerĩ nĩ kũrora ũrĩa honge cirakũra kuma gĩtina-inĩ. Honge ici nĩ njega na citibataraga ona gũcehwo. Ithangũ rĩa mũringa nĩ rĩaramu ona gũkĩra guoko kwa mũndũ. Ithangũ rĩrĩa rĩaramu mũno nĩ rĩrĩa rĩ thĩ Ithangũ rĩrĩa ikũrũ nĩ rĩkoragwo rĩ ikunderu gũkĩra rĩrĩa rĩ thĩ. Ithangũ rĩa mũrũri nĩ rĩrĩ rwamba na rĩkoragwo rĩ rĩa rangi wa ngirini njirũ. Ithangũ rĩrĩ rĩa mũrũri rĩkoragwo na tũthangũ tũnini tũtatũ. Ithangũ rĩrĩ ikũrũ nĩ rĩkũnjaga kuma gatagatĩ-inĩ. Ithangũ rĩrĩa rĩ thĩ nĩ rĩmuramuragwo nĩ tũtambi, kaũndũ karĩa tũtonaga na ithangũ rĩrĩa ikũrũ. Tũkĩhanania ithangũ rĩrĩa rĩ thĩ na rĩrĩa ikũrũ. Ona mĩkori ya mathangũ maya merĩ no ĩrĩ ngũrani. Ithangũ rĩ thĩ, rĩrĩ ikũrũ na ithangũ rĩa mũrũri. Mwena wa thutha wa ithangũ rĩrĩa rĩ thĩ nĩ ũkoragwo na mĩkiha ĩroneka. Ona ithangũ rĩrĩa ikũrũ no ũkuona mĩkiha ĩno. Ithangũ rĩrĩ ikũrũ nĩ rĩkũnjaga nĩguo rĩhote gũkuo nĩ rũhuho. Mũkori wa mũringa mwĩthĩ nĩ ũkoragwo na rwamba. Hĩndĩ ya riũa inene, mũngũrwa wa mũringa nĩ ũgĩaga na rangi wa ngirini njirũ kuma thĩ nginya igũrũ. na ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kwĩgitĩra ũrũrũ wa riũa. Mũngũrwa ũyũ watemwo nĩ waringũrire na ihenya ta ũtatemetwo na ũkoneka wanjĩtie o gũtherema rĩngĩ. Ũũ nĩ kuga atĩ mũngũrwa ũyũ ũngĩtemwo kana ũcehwo, gĩthukĩ no gĩgũthundũka rĩngĩ na rĩngĩ. Ũngĩenda kũmenya mĩtĩ ĩno wega, anjanĩrĩria nayo rĩrĩa ĩ mĩĩthĩ nĩguo ũmenye ũrĩa ĩkũraga, ũrĩa ĩhana rĩrĩa ĩ mĩĩthĩ na ũrĩa ĩhana rĩrĩa yakũra. Twarĩkia na mũngũrwa wa kũrehwo nĩ nyoni, nĩ tũthũrime mũtĩ mũkũrũ ũrĩa nĩ wa kũhandwo. Mũringa ũyũ nĩ mũkũrũ na nĩ ũkwanjia kũruta kĩro na matunda o ica ikuhĩ. Gũkinya merĩ tũrore kana nĩ tũkuona ũrĩa wĩna kĩro kana ona ũrĩa wĩna matunda. Ũrĩa wĩna kĩro nĩ wa kũrehwo nĩ nyoni. Mĩtĩ ya kũrehwo ĩkũragĩra handũ mũndũ atangĩciria mũtĩ no ũkũrĩre ta gĩtina-inĩ kĩa irigũ. Nĩ ũracehetwo na nĩ ũraringũra na njĩra njega mũno. Mũrĩmi haha nĩ ekwenda atue itua nĩkĩ ekwenda gatagatĩ ka marigũ na mũtĩ ũyũ Waneneha makĩria ma ũũ, wahota kũhotomia marigũ maya ma mũthemba wa wang'aĩ

Mũringa nĩ ũkoragwo na ũruru na ũkengu mũnene. Moringa nĩ wĩhotanagĩra mũno nĩ ũndũ wa ũthaka wa mahũa maguo. Mahũa maya makoragwo me ma rangi mwerũ. Aramati a mĩtitũ maratwĩra atĩ nĩ monaga mũtĩ ũyũ ũkĩrirũkia mahũa maya maita mana harĩ mwaka. Njũkĩ cia mĩthemba mĩingĩ nĩ ciũkaga kũhũnga irũa. Njũkĩ na tũtambi nĩ cionekaga cikĩũmbĩrĩra mũtĩ ũyũ na njĩra nene. Andũ arĩa mendete ũthaka wa kĩmerera nĩ monekaga makĩgucĩrĩrio nĩ mahũa maya ma mũringa. Rĩrĩa twĩna mũtĩ wĩna ũthaka wa mũthemba ũyũ, tũtirabatara kũrehe mĩtĩ ĩngĩ kuma mabũrũri-inĩ mangĩ. Mĩtĩ ĩyo nĩ tuonete ĩgĩtũrehera mathĩna. Mũtĩ wa mũringa nĩ mwega mũno na ũrĩmi wa njũkĩ, nĩ ũndũ mũtĩ ũyũ nĩ ũrutaga mahũa o maita mana mwaka, na ũguo ũkagĩrĩra mũno na ũrĩmi ũcio. Moringa nĩ mũtĩ mwega wa kũhandwo mũciĩ nĩ ũndũ wa ũthaka waguo. Mathangũ na mahũa ma gwa thĩ nĩ mathondekaga thumu mwega wa kũhanda irio. Ithangũ rĩa mũringa nĩ rĩũmbũragwo na rĩgatwarũo kũndũ kũraihu mũno nĩ rũhuho. Rĩahutania na maĩ, no kũbutha rĩbuthaga na rĩgatukana na tĩri. Mahũa namo mahĩa nĩ riũa onamo nĩmamumuthũkaga magatukana na tĩri. Ihũa rĩa mũringa nĩ rĩrĩ mũmbĩre ta wa iburi na warora na mwena ũngĩ rĩgakorwo rĩhana ta karitĩi. Mũmbĩre ũyũ nĩ wa kũhotithia ihũa kũmbũka rĩera-inĩ. Rĩrĩ ihũa rĩa gwa thĩ rĩkoragwo rĩrĩkĩtie wĩra wa njiarano. Thutha wa njũkĩ gũtukania mbegũ iria cikoragwo ihũa-inĩ, itunda rĩthĩ nĩ riumagĩra. O ũrĩa mũtĩ ũrarutĩte mahũa maingĩ, noguo namo matunda megũkorwo me maingĩ. Matunda maya mathiaga o makĩingĩhaga o ũrĩa mũtĩ naguo wa mũringa ũrathiĩ ũkĩnenehaga. Kaũndũ gaka nĩ kuonania atĩ mũtĩ ũyũ nĩ mũtĩ ũngĩtherema na njĩra nene na ũtũteithie kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie. Aramati a mĩtitũ maratwĩra atĩ mĩtĩ ĩno ya kĩmerera ĩrathiĩ ĩkĩhukaga, no hĩndĩ ĩrĩa tũkuona mũtĩ ũraruta mbegũ nyingĩ ũũ, nĩ kuonania mĩtĩ ĩno nĩ ĩgũikara wega. Itunda rĩru rĩonekaga thutha ũcio. Itunda rĩrĩ nĩ rĩendetwo nĩ thigiriri na nyoni na nyamũ iria ingĩ cia gĩthaka-inĩ. Andũ nĩ mataragwo matikarĩe itunda rĩrĩ kwa ũingĩ mũno. Itunda rĩrĩ nĩ rĩthondekaga ngamu, na nĩyo twĩtaga nguruu na gĩthũngũ. Nyoni ciarĩa itunda rĩrĩ nĩ citwaraga mbegũ kũndũ kũraya mũno. ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũnyagia mbegũ ici na gũtũma mũtĩ ũyũ ũtũre ũtheremete gũkũ gwitũ Kenya. Athuthuria maratwĩra atĩ mũtĩ wa Moringa nĩ ũhũthagĩrũo na ngũ cia mwaki, mbaũ, mĩatũ, kũhe ya ndĩri, mahuti ma ng'ombe na mbũri. Nĩ ũrĩ kĩruru.

Mũringa nĩ mũtĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩhũthagĩrwo hĩndĩ ĩrĩa tũkweya ndĩrĩ. Mũringa ndũrĩ mbara na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ. Mũringa nĩ wonekaga ũgĩkũranĩra wega na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ya kĩmerera. Haha hena mũtĩ ta mũkegũ, mũgio, karera na kamũtegenye. Karera karakũrĩra haha na gagatherema. Naguo mũngũrwa wa mũnderendũ ũgakũrĩra gĩtinainĩ kĩa mũringa ũyũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa mbura nene na mĩmera ĩno ya kĩmerera nĩ ĩroneka ĩtheremete na ĩgakorwo ĩkũrĩte na njĩra njega mũno. Athuthuria maratwĩra atĩ mũringa nĩ ũhũthagĩrũo kũrigita mĩrimũ ta malaria, kũrigita wĩimbo nĩguo inflammation, mĩrimũ ya bacteria, makoni nĩ makoragwo na antioxidant, ironda, Mĩnoga mĩingĩ nĩyo twĩtaga fatigue, kũrĩo nĩ mũtwe, kũnunuha na gũtahĩka. Ũyũ nĩ mũtutu wa mathangũ marĩa ma green. Naguo ũyũ nĩ mũtutu wa mathangũ marĩa momũ. Ndawa ici cia ũndũire nĩ cirĩ hinya mũingĩ mũno, na nĩ wega mũndũ akoria ataramu kamũira acihũthĩrĩte. Ona mĩtĩ nĩ ĩgĩaga ngũkũma, na ici ciĩtagwo black scale na gĩthũngũ. Ngũkũma ici citihotomagia mũkũrĩre wa mũtĩ ũyũ. Thigiriri nĩciteithagia kweheria thũkũma ici na kũgiria cithereme. O ũrĩa mũtĩ ũyũ ũgũthiĩ ũgĩkũraga na ũkĩgĩaga hinya, thũkũma ici nĩcithiaga o nacio cigĩthiraga. Arĩmi na aramati nĩmekwendwo makaroraga thũkũma ici, mangĩona ci nyingĩ nĩcihũragwo ndawa na cigoka cigathira. Mĩkori ya honge cia mũringa nĩ yonekaga ĩna manyaganyaga, na ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa ũrĩa mũndũ agĩrĩirũo nĩ kũrora rĩrĩa ũrenda kũmenya mũtĩ ũyũ. Mũringa wonekaga hakuhĩ Afrika yothe kwambata nginya Saudi Arabia na Yemen. Nĩ mwega mũno wa kũrigĩrĩria tĩri ndũgakuo nĩ kĩguũ. mũno kũrĩa mĩgũnda ĩikũrũkĩire. Hĩndĩ ya riũa inene, mũringa nĩ wonekaga ũgĩtiria ũrũrũ wa riũa inene. Nĩ ũndũ wa kĩruru kĩaguo, nĩ ũrĩonaga mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ĩkĩenda gũkũrĩra gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũyũ. Mũkengeria na kĩĩruma nĩtũrona ũgĩkũrĩra gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũyũ na njĩra njega. Ona mũmera ta gatharaita nĩtũrona ũgĩkũra o wega. Mũndũ aceha ngũ ciake citige gĩtina-inĩ kĩa mũtĩ ũyũ, na wacoka thutha nĩũgakora ngũ ciaku ci nyũmũ. Mwena ũrĩa wĩna kĩruru kĩa mĩramba, nĩ tũrona mĩmera mwena ũcio ĩhotomete. Mũrĩmi nĩ ekwenda amenye atĩ, mĩtĩ na irio cia kũhandwo mĩgũnda, nĩ ciendaga gũtigithũranwo. Moringa nĩ mũtĩ wa bata mũno na nĩ ũkwenda ũgitĩrũo na njĩra nene mũno. Mũtĩ ũyũ nĩ tuonaga atĩ wagurario nĩ ũhotaga gũtuma kĩronda kĩu na njĩra njega. Mũtĩ wa mũringa nĩ mũtĩ ũmwe wa ĩrĩa ĩgũithagia mathangũ na ũgacoka ũgakũra mangĩ merũ. Mũtĩ waita mathangũ ti kuga atĩ nĩ woma, nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũtũrĩre na mũkũrĩre waguo. Mĩtĩ nĩyo ĩtũheaga rĩera itheru na nĩ ya bata ũũ atĩ ĩngĩhuka ona ithuĩ tũtingĩona gwa gũikara. Mĩtĩ ya ũndũire nĩ mĩega tondũ nĩteithagia ona irio cia kũhandwo mĩgũnda ciĩtirie mĩrimũ ngũrani. Nĩ wega mũrĩmi agatukania mĩtĩ ya mĩthemba mĩingĩ ta ũyũ tũrona haha ũrĩa wĩtagwo mũhũtĩ.